wedi gwerthu dir i gyd i'r awdurdod dŵr, ac yn ôl y gyfraith mae gan yr awdurdod hawl i gymryd meddiant o'r tir pryd ydy Mister Hughes yn dymuno gwerthu ai peidio. Felly, ymhen rhyw flwyddyn o amser, mi fydd y tir yma i gyd ar ffarm y cyfan o dan ddŵr, ac mi fydd y darn bach yma o dir o dan yn rhaed i.

Ydyn. Wedi recordi'n llais wedi wneud wrth gwrs ar ôl y frwydr fyth gofiadwy dros Gymru Ie. yng Nghwm Rhondda y dyddiau diwethaf. Wel, wy'n meddwl yn hunan bod bobl Cymru a bobl y Rhondda yn arbennig wedi hen flino â'r addewidion maen nhw'n gael mor aml o gan bleidiau mawr Llundain. Pwy fydd yma mhen can mlynedd? Saif Capel Salem ar lan yr afon Artro, ac mae heddi yr ugeinfed o Ebrill 1967, yn garreg filltir arall yn hanes y capel bach hwn. A chyda fi mae'r ysgrifenyddus, Misus Janet Hayward. Pam Misus Hayward? Oherwydd ein bod ni'n dathlu ail-agor Capel Salem ar ôl rhoi to newydd Ar y tŷ a'r capel. Wel, allwn i feddwl bod chi ond yn rhyw gynulleidfa fach iawn yna, a bod ymdrech fawr wedi mynd miwn i hyn. Roedd hi yn fenter fawr i ymgymeryd â hi, mae'n siŵr, oherwydd roedd arnon ni angen mil o bunnau i wneud y gwaith. Erbyn hyn, dyma'r cyfan sydd ar ôl o bwrpas gwreiddiol Ffair Borth. I ran fwyaf bobl,

Os ydy ffigyrau'n golygu rhywbeth o gwbl, yna mae modd dadlau mai dyma'r car mwyaf llwyddiannus yn y byd i gyd. Dyma'r Gilburn Invader. A heddiw, mae'r cwmni yma'n cynhyrchu deugian gwaith gymaint o geir ag yr oedden nhw'n ei gynhyrchu ddeng mlynedd yn ôl. Neu, gadewch i fi roi o mewn ffordd arall. Ddeng mlynedd yn ôl, Dim ond un car bob dau fis roeddan nhw yn ei gynhyrchu, ond erbyn heddiw, mewn wythnos wirioneddol lwyddiannus, mi allan nhw gynhyrchu hyd at bum car. Faint o fusnes ydy cynhyrchu recordiau Cymraeg erbyn hyn? Pris y rhan fwyaf o recordiau yma yw pedwar swllt ar ddeg a chwe cheiniog. Mae hanner y swm yn cael ei rannu rhwng elw'r siopwr a threth bwrcas. Allan o'r saith swllt sydd ar ôl, mi all y llewys gosti tua swllt i'w argraffu. a rhyw chwe swllt ar ôl wedyn, rhwng y gost o logi stiwdio ac offer, talu cerddorfa neu grŵp i gyfeilio, cynhyrchu'r disg, hawlfraint, elw i'r cwmni, a rhyw chwech cheiniog, os ydyw'n lwcus, i'r artist i hun. Yn lewis fy nghrys, cafwyd chips a pys, ac wrth ddalu y bil mi gaf wengen. Does dim sicrwydd felly o elw buan wrth gyhoeddi recordiau Cymraeg.

Felly, Sir Benfro a fasa'n le da i ddechrau. Ond mae sir y fe wedi rhannu'n barod yn Benfro Saesneg a Phenfro Gymraeg. Ac wedyn mi fasan ni'n gweld yr arwyddion mynd allan, wel be dydwch, give way yn daliwch nôl, ie? Bend yn tro, wrth gwrs. Wedyn, bridge works ahead, wel, gwaith pontio ymlaen, ie? Os o'ch chi on

T. Annwyl, Syr David Hughes Parry a'r gwir anrhydeddus, Cedwyn Hughes. Mi ganaf gan sy'n sôn am Gymru fach a'i chymoedd hardd, a'i ffynnu'r awel iach, mi ganaf am ei hanwyl iaith o hyd.

Yy, mi 'da ni 'di bod yng Nghymdeithas Dor Cyfraith erioed, felly de, Tor Cyfraith Di-drais, ond ma' 'na newid rŵan yn y dull yym o dorri cyfraith, ond yym ma'r brotest unigol yy fel gwrthod talu trethi ac yn y blaen, 'da ni'n meddwl bod ni 'di cyrraedd hynny fedra ni efo hynny ar hyn o bryd. Felly 'da ni'n penderfynu ŵan cael protestiadau tor cyfraith torfol, bydd yn rhoi cyfle i nifer fawr o bobl ymuno.

a sefydlwyd llai na deunaw mis yn ôl gan Mister Josiah Jones a'i wraig. Eisoes mae un o Sêr y Cambrian, Mary Hopkin, wedi gwneud i Mark y tu allan i Gymru, ond eto i gyd mae hi'n dal i gynhyrchu recordiau Cymraeg i Cambrian. Erbyn hyn, er bod Mary ar ben y siart Prydeinig ers dros fis ac yn bedwerydd yn y siart Americanaidd, mae hi wedi colli lle yn siart y Cymro,

Gadewch ni daflu golwg dros y chwedlau a'r ffeithiau ynglŷn â'r holl ffrwydradau yma. Yn gyntaf, mae'r holl ffrwydradau wedi digwydd yn y nos. Yn ail, does 'na neb wedi anafu, ac yn drydydd, Mae Caio Evans wedi gwneud fwy neu lai yr un datganiad niwlog ar ran Byddin Rhyddid Cymru ac erbyn hyn, datganiadau gan fyddinoedd lledrithiol eraill yn ymddangos. Dach chi'n teimlo'n hapus o gael eich rhyddhau? Ddim yn hapus efo bod chi mewn carchar. Ond dach chi'n hapus ynglŷn â chi? Ydw, yn hynna wir, ydw. Lle ydych chi'n mynd nawr? Gartre. Lle mae hynny? Llanelli. Di'r teulu'n dysgu amdana chi? Os gen i'n rili. Sut ydych chi'n teimlo? Wel, fel dwi'n teimlo, dechrau'r cigarette ma. Paid â gweud wrtho fi. Cigarette gynta. Mae'n anghofio ni pan ni mewn trafferth. Paid â gweud wrtho fi. Oce. Ble ti'n mynd nawr? Adra rwan. Nôl i'r gogledd rwan.

Ffenestri, Mae'r dŵr uwch ben y llestri Ac mae'r celf i gyd yn daclus yn ei lle. O holl frowydd y sir Wel, yy, wi ddim am ddweud dim byd yn erbyn nhw'n bersonol, y rheswm, maen nhw'n bobl hyfryd iawn, ond, yy, wi'n credu y bod nhw'n dangos bron yr holl wendide wedi sôn amdano yn anffyrtunus. Y marn i amdanyn nhw yw, yy, bod eu llwyddiant nhw am y rheswm mae pobl mewn oed sy'n prynu recordion yn bennaf, yn y marn i, a mae pob person ifanc wedi siarad â, yn meddwl bod nhw'n dangos y gwendidau yma o undonedd, mae nhw, mae caneuon nhw i gyd yr un peth, mae nhw'n canu nhw i gyd yn yr un cyweirnod.

Rhif saith, Bara Menyn, Caru Cymru, Rhif chwech, Hogia'r Wyddfa, Caru Cymru, Rhif pump, Hogia'r Wyddfa, Tyllu Anod, Rhif pedwar, Tony ag Aloma, Caffi Gaerwen, Rhif tri, Tony ag Aloma, Un, Dau, Tri, Rhif dau, Perlau Taf, Mynd Mae Ein Rhyddid Ni, a Rhif un,